Ko ngā tangata tiaki te rōpū e tiaki ana i ngā rawa tiriti mō te awa o Wanganui. I ngā wiki tata ka tae anō nei ka pāuri ake, kua pōti i a ngā kaitiaki ou e ngā uri o Te Awa Tupua. Tokowā ngā kānohi ou kua wai tūranga, Ko Elijah Pue rāua ko Tamahaea Skinner ētahi o ngā kaitiaki ou. Te āhua nei kei te tino arikoa rāua ki te tū i runga i tēnei poari. I āwangawanga i te tuatahi, hoi anō i te wā i kōrero mai a Aunty Nancy ki a au, kua whai tūranga au i runga i te i te poari, i te tarahati, um, i ohorere, i ohorere, i tūmeke. E hīkaka ana te ngākau eru, e harikoa ana, e rere ana, hoi anō, e mihi ana ki te hunga i tautoko mai i a au i tēnei haerenga. Nā te akiaki o ngā whanaunga i whiua tō rāua ingoa ki te pōtae. Kāore au i pīrangi kia whiu i taku ingoa ki te pōtae, ā, nā taku whānau pea ahau i akiaki kia tū mō tētahi o ngā tūranga, ā, I runga i taua tono o aku whānau wānui ki a au, i whakaae ai tērā pea me whiu au i taku ingoa ki te pōtae, me taku ngākau nui ki ngā kaupapa rangatahi, o tino ki a tātou tamariki mokopuna. Ko te oranga tonutanga o te awa tō rāua āngaitanga matua. Ko te kōrero mō te hauora o te awa ake te hauora o ōna uri, ā, te hauora o ngā marae e noho, e noho ki ngā tahataha o tō tātou nei awa, ā, ko te hauora o tōna reo, o ōna tikanga. Ko Tamahaia rāua ko Elijah ngā kano i rangatai i runga i te poari. Tokotoru o mātou, he hunga rangatai tonu, ā, heke iho i te toru tekau, ā, i ohorere au ki, ki te whakapono o te iwi kia whai tūranga, ā, Mātou katoa, a Lige, a Tāwhiao. Nō reira, tērā pea koirā te hiahia o te iwi kia whai toto hou, kia whai whakaaro hou, kia whai whakaaro o te rangatahi ki te poari. Nō reira, kia kaha tātou, te hunga rangatahi, hoi anō, āe, ko te kī i tēnei haerenga, ko tāku e kī ake, tēnei te tira hou te hara māi nei. Nō reira, āe, rua tekau mā whitu noa aku tau ināianei, ā, hoi anō, ā, me pono te kōrero, ehara i te mea ko taku tau e tohu ana i ngā wheako, ā, ka haria mai, e Col, ā, ko ngā wheako katoa kua uhia mai ki runga ki au, mai i aku pakeke, mai aku koroua, kuia, aku matua, ā, ka haria mai katoatia, ā, kia whāngaihia e te iwi. Ko tō rāua wai ua kāro ki ngā waka tupuranga e āre ake nei tētahi mea nui. Ko, ko rātou te āpōpō o tō tātou nei iwi, nō reira koirā taku aronga nui, kia whai wāhi atu rātou i roto i ngā kaupapa ā-iwi, pēnei i te poari o ngā tangata tiaki, kia whai reo rātou, kia whai mana ai tō rātou whakaaro ki tēnei poari. Nō reira, koia te take i tū au, ko aku tauira i te kura o Kokohuia, ko aku tamariki ake, ko aku irāmutu, oti nō aku rangatahi o ngā kaupapa maha pēnei i te rau kotahi, ngā mahi kapa haka. Ina aroha ana koe ki te kaupapa ki ō iwi, ā, ki ō hapū, ki ō marae. Ina aroha ana koe ki a rātou, ā, he tangata tika koe mō tēnei mahi. Waiho mā ngā uri o te awa tupua tō rātou awa e tiaki, e manaaki. Eruere Rerikura, Te Reo o te Uru. Ko te reo te take.